li kieku int kont Zelenski, speċa xazla fil-verita għandek, fil-sens ta' xaħġa t-tamel, int għandek għandek dal-bulijet fuq l-arba, bulija espansjonist kif rajna x'da daħal għanna ħafna postijiet oħra, daħallek id-dar, reġa ħareġ, taf li l-istanz tiegħu hija pjuttost aggressiva, speċ ta' xi xorta ta' sigurtà irid ikollok. Naqbel miegħek 100% il-problema hi li meta u beda jara dik l-espansjoni kollha tan-NATO lejh lejn il-Lvant, jiġifieri lejh, mhux lejh propjament, lejn l-artijiet li qisu ħataf annessa ma' tiegħu, hu qallhom no, jiena mhux ħa naċċettagħha di. Issa. Chicken and egg situation naqasti, eh? Hi sitwazzjoni delikata ħafna. Il-Ukraini għandhom dritt jagħżlu huma s-sigurtà tagħhom x'għandha tkun u mhux iddettaħħielhom ovvjament il-President Putin, Però fl-istess ħin, għax hemmhekk fejn tidħol id-diplomazija u inti trid id-diplomats biex to unblock is-sitwazzjoni, illi jekk inti għandek żewġ partijiet, żewġ tirjus li huma iebsa u mhux qed jaqblu fuq xi ħaġa, xi ħadd irid jidħol fin-nofs biex jimmedja. F'dis-sitwazzjoni kollha, jien ma rajt il-ħadd jimmedja, anzi, in-narrattiva Hija kompletament illi trewwaħ, illi tkompli tiġġieled. Issa. Dik ħanaslu għaliha,
ħanibnu speċ tal-istorja parti parti, ħalli meta mbagħad nirreferu għal pereżempju affarijiet bħal gas u affarijiet hekk biex għan nies ikollhom naqra inkwadratura. Mela, biex nerġa' mullek lura għalija, imma l-ħaġa, meta inti trid l-Ukrajini kienu talbu li kollhom taħriġ il-forzi tagħhom biex ikunu jistgħu jirreżistu lill-Russja jekk tattakkahom. Sa hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Sa hemmhekk inti jekk għandek in-NATO u qed tħarriġhom lok. Mhix problema, ġifieri inti għandek il-forzi qegħdin imħarġin, int sakemm toqgħod in-naħa tiegħek mhix problema. Kif rom jersqu lej il-vant lejh, hemmhekk fejn beda l-problemi u naħseb illi ġi triggered mill-kwistjoni ta' Meta għadda fir-referendum fil-Kostituzzjoni illi għandhom distinctive partnership man-NATO. Rajt, rajt dokument. Għadejtulek il-bieraħ fl-għaxija xi għandna xi siegħta filgħodu nterter b'moħħi qed jisplodi bil-mod. Fej fej kien

LP. Bi Franċiż qed tgħid, il-LP differenti. Il-pajs.
Ah, mela, eh, u bażikament eh, fid-dokument li ieħor eh, kien speċi dan il-back and forth bej NATO u naħseb l-Amerika on one side u l-intelligenza u istituzzjonijiet Russi fuq in-naħa l-oħra. Fejn daw l-Amerikani speċi qed jagħmlu daw il-wedi ta' isma' inti lil pajjiż speċi għamlu l-istess statement tiegħek li pajjiż inti trid tħallih jiddefendi ruħu kif jixtiequ. Aħna min-naħa tagħna biex l-affarijiet ikunu aktar amikevoli lesti li nkunu trasparenti magħkom fuq l-imxorta ta' armi, lesti li ċertu armi ma ninkluduhomx fil, speċa fl-arsenal, fil-ħażna li jkollhom l-Ukreni, speċa u nistgħu nittrattaw fuq dawk il-bnadi. Ma nafx intix familjari ma' dad-dokument. Dawn ikollhom, dan pereżempju l-Ukraini talbu, l-Ukraini talbu, talbu lista ta' x'għandhom bżonn. Issa, talbuha lill-Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea għandha l-EU Common Military List ukoll. Issa, okay. meta jkollok l-EU Common Military List inti, eh, ċertu pajjiżi jistgħu ituhomlhom b'mod individwali, jiġifieri mhux bħala Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea biex tifhimni inti wkoll. Eh, ma tistax mill-budget tal-EU tiffinanzja l-militar. Ġviri, aħna bħala Malta, tiftakar konna nisimaw nisimaw, għax aħna nirċivu 100 miljon, u aħna aħna għattu 100 miljon. Aħna nħalsu l-Unjoni Ewropea, il-budget, il-xer tagħna, u minn dak il-budget l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffinanzja militar. Ok.
Mela, xamlu, ħol u instrument differenti li huwa barra l-budget. Ġviri Malta, apparti li qed ħallas ix-xer dovut tagħha b'mod obbligatorju li jaqa' taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, Mhm. dak li jissejħu own resources, mhm. Malta edha tħallas over and above u kol mal-pajizi l-oħra instrument ieħor li huwa mhm. barra l-budget illi jiffinanzja il-militar.
Mela, tlaqna?